Nkarhi a wu fambi ntsena ku na ku cincana ka swiyimo i nhlokomhaka ya siku ra namuntlha la mi xeweta hinkwenu mifumo yi wa yi pfuka eka swin'wana swiyimo ku va mahahlwa etindhawini leti hambaneke emerald tablet ya vukhume xilotlela xa nkarhi Nkarhi a wu cinci kambe swilo hinkwaswo swi cinca swi endla ku famba ka nkarhi. Hikuva nkarhi i matimba lama khomaka swiendleko hi ku hambana, xin'wana na xin'wana xi ri endhawini ya xona leyi faneleke. Nkarhi a wu fambi, kambe mi famba hi nkarhi tanihi leswi ku twisisa ka n'wina ku sukaka eka xiendleko xin'wana ku ya eka xin'wana. Entiyisweni, hi nkarhi mi kona, hinkwaswo eka hinkwaswo, vukona bya un'we lebyi nga heriki. Tivani leswaku hambi loko hi ku famba ka nkarhi mi hambanile, kambe ha ha ri un'we eminkarhini hinkwayo. Yi yimile kutani Rito ra Mutshami, kutani ndzi suka ndzi ya anakanyisa hi nkarhi hi ku wu tiva leswaku eka marito lawa ku na vutlhari na ndlela yo lavisisisa swihundla swa nkarhi ku na vutlhari na ndlela yo lavisisa swihundla swa nkarhi yi heta hi ndlela yeleyo. Ku herisa rixaka, genocide, swi nga humelela hi tindlela to tala, ku nga va ku dlayetela kumbe ku hundzula vanhu hi tindlela tin'wana va va leswi u swi lavisaka xiswona. Eka swikombiso holobye wa Israel u hlambanye leswaku maPalestina a hi vanhu i swiharhi laha ku nga na xikongomelo xo va herisa hi ku va dlaya. na ku va tsona vukorhokeri lebyi nga bya nkoka eGaza. A hi tweni tatana loyi ku u ri yini hi timhaka leti nga humelela eka Gaza Empire ya le kusuhi na laha kaya. Loko yi hela nyimpi a vo vitaniwa vanhu va fika va ku rhurhu ehansi. e tigenerali ti kheta vavasati lava ku saseka swi va na leswaku saseka swi khetiwa layani nkarhi ka nyimpi ya kona hi ku kolola vo ba hi xiqivu i nkarhi wa kona wa tinyimpi leti ni ti vulaka magaza ya ka hina hi leswi swi nga tisa swona ku loko mi twa na lomu ka tinhlolo va ku ku na swikwembu swi leswi a swi khomiwe ti a wu nhloko a wu nyimpini swi ku yini yini hi leswi nga tisa swona kusuka kokwalani a kongoma vo bleni masiye matikweni ya vaxivambu na vaxisana hi lani masinga a nga n'wi kuma koho masinga i n'wana mache ndlopfu emapilangweni hi la nga n'wi kuma koho masinga laya ti fika tihumbuludzana a tsutsuma masinga a za ya kumeka le etikweni ra vantshwa loko mi twa vanhu va ku hi ya masinga Nawu hi wona e mukutsuri wa wena, ku nga vi nawu ntsena a ku ve lowu u fambaka hi wona. Xikombiso, eka vahlave Mabunda u na mbulavulo lowu nge, U u muhlave o muhle a nga cali mutu, u beke vonke a va mu calayo. Leswi vulaka leswaku Mabunda a hi munhu wo lwisana na munhu kambe wa tilwela ka lava n'wi lwisaka. a va na xipfukela eka vona. A hi tweni leswaku Mavundla u wu tirhisile njhani enawu lowu ku va a tisirhelela. U hambane na madzolonga ya le KwaZulu-Natal a ya luvela etikweni ra Nhlave laha a hlayiseke nawu wa le Nhlave ni ndzhavuko wa vona. A tlhela nakambe a hambana na madzolonga ya Soshangana ku ya luvela eka matiko ya Valoveri enkarhini wolowo, laha ku nga tiko leri a ri vuriwa Transvaal khale ka matiko. Kona kwalano eka Valoveri u va sirhelerile eka makhema ya Vanguni. Vunene bya yena byi n'wi nyike ku duma na tiko. Swiyimo swi boheka ku cinca ku va swi endla ku famba ka nkarhi, ku nga vulawuri lebyi nga eka Muvumbi na matimba lama humaka eka Muvumbi. Wena xa wena ku tisirhelela i ku tiva nawu, u wu hlayisa kumbe ku endla nawu lowu nga ta ku sirhelela. Eka nkarhi wa xirimo rima leswaku hi nkarhi wa ntshovelo u tshovela. Kwalano u ta tshama u hlayisekile. hi masiku hinkwawo. Ndza khensa.